Mae cynllun Morlan Llanw Bae Abertawe yn gynllun sydd dal i gael ei drafod, ond, gyda'r gobaith o ddechrau adeiladu eleni, mae'r potensial yn enfawr. Dyma'r cynllun cyntaf o'i fath yn Fydol, yn gwneud y gorau o ymrediad llanw uchel Bae Abertawe, ymrediad sydd bron wyth metr pob dydd.
Mae'r tidal range 'da ni, yr ail fwya' yn y byd, a'r nerth yn y tidal range 'na Bydd yn drifo'r tyrbynau a hefyd mae'r gwilod y môr yn weddol shallow a mae hwnna'n helpu ar gyfer construction a art piece. Beth ni'n edrych i wneud yw adeiladu wal, dod mas fan ar y llaw dde, fydd y wal yn mynd mas dwy cilometr a hanner a wedyn rownd at y campws newydd y Prifysgol yn Abertawe. Mewn y wal yna fydd 16 o tyrbynau, bydd rheiny'n iste ar gwilod y môr. Bydd ni'n dala'r tidal range yna tu fas y wal. A wedyn, bod ni dwy awr ar ôl, bod ni'n agor y drwsau, bydd y dŵr yn arllwys mewn, troed tadbyrnau. Pryd bydd y dŵr yn run peth tu fewn y lagŵn a tu fas y lagŵn, eto bod ni'n cied y drwsau. Bydd y môr yn mynd mas, agor y drwsau, a bydd y llif a'r nerth yn y dŵr sy'n tu fewn y lagŵn yn arllwys mas yn troed tadbyrnau. Bydd ni'n neud hwnna pedwar gwaith bob dydd. Y trydan yn cael ei datblygu fan hyn yn y mod o'r Morlyn Dŵr yn Abertawe, about 155,000 homes. Mae hwnna wedi 10-11% uh, o Welsh demand.
Felly, mewn egwyddor, mae'r cynllun yn neud synwyr. Mae'r dŵr yn dod mewn, mae cynhyrchu egni, cwbl ore wedyn yn ddiweddarach, mae'r dŵr yn mynd nôl mas ac yn cynhyrchu fwy o egni.
Pris Abertawe 1.3 biliwn i adeiladu fe. Nid y gwell fel cwmni, ni mwy na la hanner a wna'n yn Cymru. Mae hwnna'n golygu dros 1,000 o swyddi yn adeiladu hwn yn Abertawe. Am pob direct job, mae indirect jobs. Ni'n gweud mae, mae, mae dros 1,000 o swyddi fan hyn yn Abertawe. Beth hwn, beth hwnna yn meddwl, mae dros 5,000 o swyddi. Felly, mae'n tipyn o beth, ond mae fe'n fwy na jyst rhywbeth i gynhyrchu pŵer, yndyw e? O, ydy.
Bydd pobl gallu cerdded ar y wal, bydd nhw'n gallu mynd ar beic rownd y wal, bydd nhw'n gallu rhedeg rownd y wal. Mae'r rheini sy'n rhedeg triathlons, Ironman events, ti'n meddwl, maen nhw gyd am moyn ni datblygu peth na ar y modlen dŵr. Hefyd, reina sy'n oifad, scuba diving, pysgota, mae'r pysgotwyr am moyn cered mas, red mas yn bellter mewn i'r môl i, i, i pysgota. Maen nhw'n gweud, maen nhw'n lli dod o pobl dros y byd i bysgota fan hyn a mae hwnna'n hwnna'n grêt i pobl lleol ar gyfer trostoriaeth. Wrth gwrs, ni'n adeiladu hwn i datblygu trydan am dros 100 o flynydde. So mae'n mynd i dod o lot o, o arian mewn i'r ardal.
Yn ogystal â'r lleoliad yma yn Abertawe, mae'r cwmni hefyd yn edrych am leoliadau gwahanol ar draws Cymru y Deyrnas Unedig ac yn fydol.
Ni'n meddwl bod Abertawe'n un weddol fach, a strategy yw adeiladu'r un cynta, symud mlaen, beth ni'n galw yw full scale lagoon, lle mae 16 o trafbardnau dynnu yn Abertawe, mae dros 100 o trafbardnau dynnu yn Caerdydd, a mae hwnna dros 10,000 o swyddi. Bae Colwyn yn fwy eto. So mae fwy o swyddi a ni'n cadw pobl yn gwaith. Nag yw hwn yn un jobyn a wedyn mae'r swyddi yma'n bennu, ni'n cario mlaen. Ar ddiwedd y taith, ni moyn adeiladu beth ni'n galw turbine manufacturing plant. Ni moyn adeiladu'r tyrbynau fan hyn yn Cymru, fan hyn yn Abertawe. Mae cyfle i, i, i datblygu'r hyn dros y byd i gyd. Ond beth sy'n bwysig yw, heb Abertawe, i ni fel cwmni, ni gyda'r hyn am mynd i digwydd. Wn i'r allwedd.
Felly mae defnyddio'r llanw fel adnodd i greu egni yn un o'r ffyrdd mwyaf dibynadwy o wneud hynny yn ddyddiol. Ac yn wahanol i'r dulliau adnewyddadwy eraill megis gwynt, solar neu hydro, Mae modd rhagweld amseroedd llanw am yr wythnos, mis, y flwyddyn nesaf a hyd yn oed ymhellach.